Aseɛ, yɛnhyɛ aseɛ, yɛnhyɛ aseɛ, yɛnhyɛ aseɛ. Ɛna ma ho sɛ, ɛ bɔdɛfoɔ pɛpɛtwa adɔnkɔ ɛ ɛba life nnɛ. Ɔgasa manka no medi agorɔ anyhow, dɛbi dɛbi dɛbi, hwɛ. Amfa mfiri no na, sɛ wagye me a, me a manka no meyɛ mɛka me ntɔkwa o. Wadi m'atɛmfɔ, ɛyɛ five years. Wa wadwen sɛ five years, wadi amanka no atɛm saa, memmua wo. Wodi m'atɛm saa mimua wo. Twenty twenty one ɛyɛ year bi a mayɛ m'adwene sɛ wo wo gyimi no mede ba na wieɛ. Wo sɛ video no ase wo se deɛ ɛn pɛpɛɛ. Shine your eyes wɔammerɛ wo ntaadeɛ biara na deɛn deɛn na ntaadeɛ a wɔde brɛ woɔ ana na wonhyɛ na deɛn deɛn hɛ obi mu adeɛ na wompɛ a fa kɔma ne ba. Ote. Papa Dɔnkɔ, wo social media na wote na ade w'ani abɔ ho asafohene sɛ woyɛ honhom mu adwuma no. Ɛde bɛn honhom mu adwuma na woyɛ? Sɛbe nnipa bi a wɔn adwene mu wɔ ha a wɔn agyimie, me, woyɛ w'adwene sɛ wobɛ use w'adwene wɔ me so, menhyɛ da mɛ, mɛ, mɛka, mɛ, mɛ clear wo, na ɛbrɛ abɔnten bɛkeka wo sɛ wo nkwasi asɛm bi sɛ ɛyɛ ntoro ne atwa to me soɔ, na wobɛba bɛgu nnipa bi anim ase ama me ne papa. Wohu sɛ wore wo nkra no ba yɛ mɛ mua wo, kɔ mehu sɛ woyɛ bɔdamfoɔ straight, woyɛ. gyimifoɔ. Na sɛ wonyɛ gyimifoɔ a, anka wobɛka sɛ wowɔ ayɛ sunsum mu adwuma ma Peter Paradise Paradise nkonko twa ntorɔ nto me so. Woyɛ kwaseɛ gyimifoɔ. Da deɛ na mu sɛ woyɛ sɔfo maame korɔ ko a wofrɛ wo ho sɔfo maame a. Woyɛ sɔfo maame a, anka woyɛ gyimifoɔ paa. Sɔfo maame a asosɔ nkwaseasɛm so. Wososɔ ntorɔ so tumi ka sɛ, Wo, wo sɛ wo na woyɛ sunsum mu adwuma maa Peter Paradise kokotwaa ntorɔ to me so. That day na mehu sɛ woagyi me. Perpetua Donkor. That day na metee saa asɛm no a wo nkranaa de bae sɛ, Ɛno nti no, memmra mmɛklɛ wo sɛ Nana nkradaa maa wo kaa biara, ɔmaa wo phone biara ma mɛklɛ wo na mebɛyɛ a, wo nso babae, wobɛyɛ adeɛ bi ama me. Eh, don't let me go there because mehu sɛ, menim sɛ woyɛ bɔdamfoɔ. Woagyi me. Enti memfa w'asɛm nyɛ asɛm. Mo na moakɔ awe mo akɔkotire. Ɛna mo ka bɔɔ mu na mo se mo bɛtwa ntorɔ de ato amanka no so. Ɛna mo akɔtwa ntorɔ ɛwɔ court ɛna yɛagye mo adie. Ɛna yɛse yɛma mo sika ɛna yɛde sika no bɛma moɔ. Monyi ni. Monyi sika no ni. Pɛpɛtɔ Adɔnkɔ, mepɛ sɛ wo te aseɛ sɛ wo wo yɛ pɔtanfoɔ nti I don't take you serious. Nkra no a wode maa Bijay sɛ ɔmmra mmɛka nkyerɛ me wei, woanka ne secret, wokaa sɛ Bijay mmra mmɛka nkyerɛ me. Sɛ wo na woyɛɛ sunsum mu adwuma maa Peter Paradise bɛtwa antorɔ to me so. Ɛnyɛ ɔna yɛ sunsum mu adwuma biara. Obiara nim sɛ social media Peter Paradise ɔyɛ gyimigyimi. Obiara bɛtumi ayusu no at any time, at any given point. Wontumi ka nkyɛn sɛ wo na ayɛ sunsum mu adwuma. Deɛ bɛyɛ sunsum mu adwuma? Pɛpɛɛtɔ adɔnkɔ. Pɛ sɛ mema wo te aseɛ na wohunu sɛ saa wo gyimi na wode akyerɛ social media akyɛ. ɛne adwaman no a adokoro wo no a wo na afrɛ wo sɛ woyɛ nyame kasamafo kwasia woahu nyame nipa a ɔyɛ dwamanfoɔ da eh nyame nipa baabasia anka mma ɛma a ɔmafa nyame dwuma deɛ anka ɔmo yɛ clean bɛwo mpɛpɛtwa dɔ nkɔnkɔn adeɛ adwaman ma ɔkwan ma anyɛ nyame dwuma ɔba adwamanfoɔ asɔfo maame a ne ho yɛ ne dɛ a adwaman adokoro no a wagye obi kuna taa n'ani ase afrɛ no sɛ ɔyɛ sɔfo maame Nnipa bi a wɔagyimi a wɔnnwene nkɔ akyiri ana wɔbɛma kwan ma wo bɔdamfo wei sɛ ɔde wo nsa bɛto no so. Maka kyerɛ wo sɛ amanka do, no mercy for the cripple this time round. Memma wo sɛɛ kwaseaba bɛa kankan saa sɛbe adwaman adokoro wo a gyidaako akura wo twɛ. Woatwitwa wo twɛdeɛ ama gyidaako a wosuro sɛ wogyaa no ma no kɔ ne yere hɔ a ɛbi ɔde bɛgu w'ani mu ase nti abɔ wo tam. Koratweɛ gu a wode koratweɛ nti wode kaa bɛgyina social media ɛde bɛgyimi bɛyɛ wo ho nkwasea nneɛma A manka dɛn ama mɛklɛ wo, ama mɛklɛ wo a, wode mato takuruwa mu. Ɔbaa fi baa kankan pɛpɛɛtɔ adɔnkɔ, tie dɛ me ne wo ka ne nnɛ no. Bra bɛbɔ wo ho dua sɛ Sean Ice wankyɛ wo ntaadeɛ, wonsɛ bi da. Ɛnyɛ Sean Ice na ɛka kyerɛ me o. Wo ara na wosɛ yɛ ade bɛbɛ praising Sean Ice live on Facebook, enti adɛn na wo deny na wohwɛ akurase ni baabi a ɔno prɛma ani baa bɛkyɛ no adeɛ a ɔbɛyɛ ne ho gaagae ɛwɔ social media. Maka kyerɛ wo sɛ pɛpɛɛtɔ adɔnkɔ, wɔn a wodi wɔn atɛm fa wɔn ho die no, Me a manka no menka ho this year me menka ho Wadi ma tɛm five years ka sua nyansa na nka ma wo dam ne nte nkɔ na hunu sɛ bra yi ma yɛ no a ɔmu a meda na nka fa nidie ɛdɛ ɛma ho w'anim tantan Kwasia yɛ kɛ me pɛ ɔbaa bi ama no aba bɛdi ma tɛm wɔ social media ɔbaa sɛ me wo wapɔ dam a w'abusuafoɔ kwan Eric Adew, Perpetual, Wo maame ɛhefa na ɔwɔ? Ɔte Holland, bɛboa no. Wafiri UK akɔ akɔtena Holland. Wo fi, yɛde wo firi Ghana ba Holland yɛde wo kɔɛ. Wo gya me kɔ me baa yɛ anaa maame kunu? Wo maame kunu, wo step, wo step father na ɔne w'ani nhyia baako baako baako. Ɛnɛ yi, wo maame, wo ne ne nkasa, wo step father, wo ne ne nhyɛ da nyɛ fine. Wo gya me yi ara o. ɛne wo nkwaseɛ kiikii no a ne kɔ kɔɔ mo soɔ no, ɛne ɛhu sɛ wo wo tam no ayɛ worse. Yɛto wo kyene baabi. Wɔkasa kura ehu no gyimi ne wɔ ne tɛkyerɛma so. Sɛ yɛatwerɛ gyimi no ato ne tɛkyerɛma so a, gyimi na epiepie saa. Ɛna wanya noɔ na ɔda w'akyie na gyimi nko ara. Sɔfo maame dwamanfoɔ, sɔfo maame a adwaman adokoro sɛ epini. Papa tu adɔnkɔ, meka kyerɛ wo nɛ sɛ. Sɛ meyɛ Nyame Kasamafoɔ no, yi firi wo so, na gye tom sɛ, Kɔ na kɔgye dan na tena no, na nnipa wi wiase amansan nyinaa nte aseɛ sɛ, Papa-Twa Dɔko, w'adwuma a woyɛ nie. Na ɔbaa adwamanfoɔ sɛ deɛ wontumi mmɛdaadaa Kristo. Wontumi mfa sɛbe wo suban atantan ne wo nkwasiaki ne wo gyimi mmorosoɔ mmɛdaadaa Kristo. Let me tell you the gospel fact, Papa-Twa Dɔnko. Dɛn na mekã na anka sɛ ɛyɛ a na meredi agorɔ? Wahu? Na anka sɛ ebia ama nka na mede ba bɛma ɔtufoɔ boɔ. Dabi. Sɔfo maame a wonom nsa, wonom alcohol, wotumi nom apɛtɛsi, abɛtena social media sɛbe asɛ yɛ me woo nipa ban. Obi a wowɔ dam yareɛ ɛwɔ wo so, wosan nom nsa, ɛsan hye, ɛsan smoke wo akyire. Come and come and deny live on social media sɛ wonom nsa. Asia no nom apɛtɛsi wiɛ no yɛ a me ɛmeɛ nka ho ɛmeɛ nyi wo secret ngu abɔnten apɛtɛsi ne baa bitim bɛ nom apɛtɛsi ma ne fa wo tiri ma wo draws live on social media ɛnyɛ gyida ako na wa gyimi a anka ɔbɛ kura se ni baa tantan baa kankan te sɛ wo pɛpɛ atwa dɔnkɔ ka wo bɛ da hɔ nom awura wo ho ama sɛbe ɔde ne kɔte abɛhyɛ wo ho gyida ako na wa gyimi gyida ako na wa gyimie na ɔno so nyɛ ɔno a wo de adeɛ bi na ayɛ no Deɛ ɔde ayɛ noɔ na ade ayɛ noɔ. Sɛ nka Jidaku yɛ obi a okita matured mind, a okita nyansa te sɛ deɛ Bijay kura nyansa, okita nyansa te sɛ Prince kura nyansa no a, Ɔpɛtwa Adɔnkɔ, anka wo nka ka bɛbrɛ kɔteɛ ho paa sɛ wanya kɔteɛ di. Wahu sɛ Jidaku. Bisa Perpetua Dankwa sɛ advancement a ɔyɛɛ no agye sɛ ɔportray towards APJ baako koraa mfa ama no. Kwasea, Sɔfo Maame dwamanfoɔ, bonsam kasamafoɔ dwamanfoɔ a ɔde ne ho hyehyɛ mmarima wɔ social media, bonsam kasamafo dwamanfoɔ a ɔsrɛ sradeɛ, ɛsra asrɛsrɛ ntaadeɛ wɔ Shine Ɔha, Shine Eyes hɔ, ɛnna ɔba abɛdi na ayɛ ne ho sɛ ɔnsrɛ hwee wɔ Shine Eyes hɔ. Kwasea ne Shine Eyes spurs nhyɛ wo. Wo a mɛka no social media wode bɛyɛ live Ne ntaadeɛ nhyɛ wo Ne mpata mpata no bi nhyɛ hyɛ wo Wotua ka Kwasea bɔ nea wosan didi wie asan de w'ano twitwi fam Kwasea na wo baa gyimifoɔ baa bɔdamfoɔ saa no na nka wo baa sɛɛ camp no mu no Yɛma mmɛtena yɛn sɛbe anyansafoɔ so anaa Wo bɔdamfoɔ no a sɛbe yɛhunu w'abusua wo maame kora ɛn respect wo Wo maame kunu ɔn respect wo W'abusua mu obie ni hɔ ɔn respect wo Ne yɛma chance ma wo saa wo bɔdamfoɔ pɛpɛtwa dɔnkɔ no Yɛ mmarima bɛdi yɛn mmarima so wɔ yɛ camp. Wo yɛ kwaseɛ pii. Me na meka kyerɛ sɛ kɔtwitwa wo twɛma gyi daako. Na ɛberɛ bi du na sɛ aduro no yɛ ate a, woakeka mu akɔtɔ kaa de aba abɛyɛ show off wɔ social media. Me na meka kyerɛ sɛ kɔyɛ saa. Wote social media, wofrɛ wo ho sɛ meyɛ sɔfo maame. Sɔfo maame da biara ba a, na wabɛyɛ kwa, wabɛdidi atɛm, wabɛyɛ kwa sɛ woyɛ sɔfo maame nyɛ nyɛ o. Ayɛ apirikyi kakra, wodi atɛm no ayɛ ama pirikyi mfam kakra. Wodi atɛne a ebia wo ɛwɔ mu da bi wɔ hɔ no a ne ɛwosɛ woyɛ woprikyi woka nyame asɛm kɔ ebia wobɛtumi anya asɛm ntɔkwa bɛtumi asi wobɛtumi aba abɛdidi w'atɛm ntɔkwa no twam a ka nyame asɛm ne yɛntie ɛne ɛhu sɛ yes woyɛ nyame dwuma kwasea you call yourself sɔfo maame sɔfo maame yɛ ntɔkwa wɔne bloggers na afutu afra wɔne bloggers ana afutu afra na wokyini ho ɔsɛ amankrado ɛsɔre a ɔka sɛ amanfoɔ ka sɛ ɔmaame ɔdeɛ ndeɛ ɔmaame woa pɛpɛpɛtɔ dɔnkɔ Wo deɛ ɛpe a wɔho na mede maa wo o, menkɔka sɛ wo maame deɛ ndeɛ nyɛ o, ɛpe a wɔho. Adwareɛ a wompɛ, wote aburokyire dware baako maka kyerɛ wo. Sɛbe sɛbe oho ɛbɔn, ɔda apue a wɔwɔ so a gyii daako, mese sɛ ɔda apue a niw so a, ɛnɛ anwumere a wone gyii daako ka ɛ da a, ka kyerɛ sɛ ɔmfa na ɔmfa n'ano mmom. Kwasia gɛ. Kuraseni baa, mebɔ te a megye. Sɛ bɔdamfoɔ bi ɛ ɛ ɛ ɛɛba bɛ ɛɛba ɛɛba bɛtenatena amankrado so, mese woyɛ kɔwensani, wonom nsa. Wosan wosan smoki. Sɔfo maame wonom nsa. Wosan smoki. You call yourself sɔfo maame. Woka sɛ Yesu ɔba ɔba sɛ ɔba bɛdi agorɔ ho. Huh? Woka sɛ nyame dwuma. Wofiti yɛn ano afa no just like that. Na te social media na aworɔworɔ pant. Na te social media na ɔrefeefee wo ho kyerɛ nkurɔfoɔ. Na te social media bɛ mmarima bɔ w'abrabɔ mu a na asese wɔn pɛ. Na te social media na afeefee wo ho kyerɛ sɛbi obi kunu. na ɛte sosia media na ahohoro w'ase de yɛ aduane ma obi kunu na wagye natan w'ani ase yɛbisa wo ase nyɛ ɔne nɛte bra bɛbɔ dua sɛ nyɛ ɔne gyii daako nɛte a kwasia woman Germanfoɔ aba a perpetual ada nka ɔfrɛ ne ho sɛ ɔyɛ sɔfoɔ ɔbɔ dam anaa ha sia wote Holland nyame ampata a nyame ampata nyɛ nyame na ɛyɛ adom ana nyame pata a yɛka adwie ka wo tam fam aduane adi ɛwɔ Holland abɔnten so ɛde gu aseɛ poropora na ade kɔkɔgya wo maame no wɔ hɔnom Yɛkɔtaa mo firi abosomfie baeɛ. Animguaseɛ popa from Holland Mese wo ne wo maame kasa anaasɛ ɔne no nkasa. Wo maame kunu, wo ne no kasa anaasɛ ɔne no nkasa. Abusua no mu nyinaa kyerɛ ne nipa a ɔne wo yɛ fine. Na Kwasea yɛmɛma abɛdi yɛ so wɔ social media all in the name of wo sɛ woyɛ sɔfo maame. Kwasea girl. Ah! Papa Twa Donkor. Da no a Manase reyɛ interview wɔ ayi eh, Natu. Ɔkaa sɛ woyɛ lesbian na woka mu. Wonhaahaa w'ani sɛ yɛatwa ntorɔ de ato so. Wonyɛ lesbian biara. Manase mmra mɛklɛ wo sɛ wonyɛ lesbian. Manase mmra mɛklɛ wo sɛ woankɔ ankɔmene nkawa. Nkawa no deɛ deɛ maka no two days ago. Ɛnnɛ meba wo lesbian no a na yɛde bɛto hɔ no ma na wokam sɛ wonyɛ lesbian biara no. Bɛbɔɔ ho dua. Kwasea, efie no, wo fie no a wose ɛwɔ Kumase no, Mmaayewa nko ara na egu fie hɔ no, ɛdeɛ bɛyɛ adwuma na wɔdi wɔ hɔnom? Ebue wo nkyɛnsee so ama wohu sɛ manka de me makɔ ma, ma, ma w'akyi. Si abɛdaadaa nnipa wɔ social media. Eh? Ɛboronsam nneɛma nko ara na woyɛ, woyɛ, wode nnipa yɛ, wobɛdaadaa nnipa wɔ social media. Kasa ma me nti a, me na meyɛɛ sunsum dwuma maa Peter Paradise kɔtwaa ntorɔ Etia a manka do wɔ court. Ka kyerɛ no sɛ ɔmma mɛ clear me na mɛsan ayɛ sunsum ndwuma foforɔ. Kwasia, wo tiri so ne w'apampa so. Papa twa dɔkɔ, wo tiri so ne w'apampa so. Wo dam, wo tiri so ne w'apampa. Me se, ɛ, ɛnfa, ɛnfa njubileti da sɛ ebia wakɔ di adanse kuro mu ato obi so, sɛ obi ho nkyere no. Ɛnfa njubileti da. Ɛ, ɛ, ɛyɛ nome kɛseɛ. Ɛyɛ nnome kɛseɛ sɛ wotwa ntorɔ to obi so wɔ kɔɔto sɛ ebia yɛnkɔku no, yɛnkɔbɔ no tuo, yɛ, yɛmfa no nto amanneɛ mu, yɛmfa no nkɔto afiase. Ɛnyɛ bi da, ɛyɛ nnome kɛseɛ. All Ghanaians will testify at the right time sɛ karma is wrong. Abɛdwa adɔnkɔ, menya akwadaa na ade m'adwene bɛdi agorɔ o. Meboa a ɔsomaa me gyee sɛ ɔmmɛka nkyerɛ me. Ɔsomaa me bio sɛ ɔmmɛka nkyerɛ me sɛ, Wo na ayɛ sunsum mu adwuma maa Peter Paradise betwaa ntorɔ too me so wɔ court. Enti memmra mmɛklɛɛ wo wo sɛ ɛnnɛ na meyi saa fela no ato ama wo. Memmɛka mensan nkɔ akyire. Woka kyerɛɛ Bijay sɛ ɔmmɛka nkyerɛ me. Wɔanyɛ secret nkɔmmɔ. Ɛsomaa a wode somaa no, ɛno, Bijay bɛkaeɛ. Mekaa sɛ, Bijay, I will never stoop that stupid low. Sɛ papa Atwa Donkor sɛ ɔyɛ sɔfoɔ ampa mpa a, Adɛn na ɛyɛ sɛ wɔfoa bɔne so? Kwasia you ko wosɛ woyɛ sɔfoɔ gyimifoɔ woman kwasia wopɛ sɛ me me mɛ respect wo wode sɛ nkwasia nkra wei sɛ kɔma me sɛ me me mɛ mɛ clear wo sɛ mama part ma wo kaa bia na wo na ayɛ sunsun mu adwuma ma Peter Paradise ebe twa ntorɔ to me me ma ama nkra ne so nti nti ama bigye mɛ ka nkyɛm sɛ sɛ me mɛ bɛ clear wo sɛ mama part ma wo fo ma wo kaa bia wobɛsan yɛ sunsun mu adwuma kwasia Fa wo sunsum dwuma, fa wo bɔdam sunsum dwuma ko, fa yɛ wo ni ne wo se ho kankan, w'anom kankan, kwasea, woka sɛ amanka de yɛde m'adwene di agorɔ, wahu? Woyɛ sɔfo maame, woatena hɔ nom ama nnipa apena ne bɔne sɛ yɛde rekɔ akɔto nnipa so, woresan bɛdan w'ano abɛyɛ hɔ ɛbɛyi so adwene kɛseɛ wɔ me me so, kwasea, kuraseni baa Perpetua Donkor, Ghanani bi a wosɛ wonte m'aseɛ, Perpetua Donkor gyimi a ɔgyimi a mekyerɛ m'adwene akyerɛ nom. Mede w'abakan na ɛbɛda aseɛ, nkwaseafoɔ mmoa, agyimifoɔ asabe. Da biara, yɛsɛe nnipa din a na ɛyɛ mo dɛ. Onipa sɔre sɛ ɔreyi ne ho ano a, na ɛnneɛ ɛyɛ nnipa no deɛ ɔnyɛ. Nkwaseafoɔ, me ne mo nyinaa, mo tiri so ne mo apampa so mmaako mmaako. Agyimifoɔ, mmoa sefoɔ. Mema sabe, kwaseabaa wei sɛ mɛyi su no adwuma me so. Pɛpɛtwadɔnkɔ, pɔtamfoɔ wei sɛ. a sɛbe ne maame ne ne papa a wɔde ne baa wiase kpokura mu no na me mma bɛma no respect wɔ social media. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ nti, kyɛm adeɛ a wode social media aba bɛyɛ wɔ social media, kyɛm ade papa a wode social media ayɛ since a wobaa social media. Ma yɛn so nkɔ adidi. Adɛn na woagye me saa? Adɛn na Papa Twerɛdɔnkɔ woagye me saa? Adɛn na wonsua nyansa saa? Wogyina hɔ a, wo ba baako pɛ. Ɔno nso so a, asɛm wɔ ho. Enti wonnwene, eh, wonnwene. Asia woman bɛtena social media bɛbobɔbobɔ nkwasea kii ɛne ɛ, ɛ, ɛ, nneɛma gyimi, gyimi nneɛma nko na ɔbɛkeka no a, watwi afa so na de kɔ. Yɛnyɛ ɔde ayi. Amanka de nyɛ mafikyiri. Bra bɛbɔ ho dua sɛ nyɛ ɔne gyii daako na ɛte. Dwamanfoɔ baa. Agye obi kunu atan w'ani ase. ɛdenam social media ɔma nnipa nso nsan nya so ah me na meka kyerɛ sɛ kɔ memene nkawa pɛpɛ atwa adɔnkɔ me na meka kyerɛ sɛ kɔ ne kɔ memene nkawa me na meka kyerɛ sɛ kɔ ne kɔ nom agyina mu amogya na ntetew in future kwasia wokɔdi wobɔ ne wia na nipa na pɛ sɛ ɔyusu no Ɔbɔ wo dam. Woka wo bɔdamfo koraa a wo sɛ w'adwene nyɛ adwuma koraa no, wo wopɛ sɛ nipa respect wo. Wopɛ sɛ nipa brɛ ne ho ase ma wo. Wo nipa fo tantan te sɛ wo pɛpɛtwa dɔnkɔ. Wopɛ sɛ nipa respect wo. How much more agudeɛ ɛna wopɛ sɛ wobɛnya that respect no bi. Woyɛ kwaseɛ too much. Woagyimi too much. Te social media obiara bɛdi n'atɛm. Me Amanka de menka ho. This year ɔmo adi ɔmo atɛm no this year amanka no menka ho abɔ wo dam gye daako bɛma fo tantan na odi wakyi no koraa respect no bɛma kwasia na wawo mma egu Ghana a wɔmfi wɔn a wɔnhwɛ ne mma a sɛbe sɛbe wo ɔbaa kankan sei wati watimi agyina wo wakyi agyae ne yere a wɔ Ghana ɔdo koraa so bu no gye daako bɛma gyimifoɔ no a wɔkasa na no ntasuo tɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛ bɛma gyimifoɔ no. Ɛno a gye Darko yɛ bɛɛma a me o ba bɛ tɛse me abɛ didi m'atɛm back door na nka me nso ma bɛ respond o bɛ block o straight wo yɛ bɛɛma do behave like a man kwasia wo deɛ mɛ wo deɛ wo deɛ se mo se mo agyimi gyimi na mo se mo nsua nyansa sɛ back me bi deɛ back door ntɔkwa deɛ me mpɛ o me pɛ plain face me pɛ plain face ne yɛ wo sɛ wo yɛ bɛɛma kwasia pɛ bɛ tɔ dɔnkɔ Me, mablɔk wo kunu no. Na ɔka sɛ ɔbɛtɛse me ba do abɛdidi m'atɛn ma ma mekyerɛ sɛ wo nua calm down, cool down, cool mɛɛ me dɛm woagye me. Wo no koraa na woadi atɛm for so many years on social media no, ma face wo squarely na nyɛ gyimifoɔ no a wayɛ sɛ mumu no. Gye daako mumu no a sɛbɛ ɔkasa koraa a yɛnte no, ɛnyɛ ɔno. Ɔno deɛ sɛ ɔyɛ lightweight, nka mede no bɛma me nkwadaa mmaa no, mmaa no na nka mede no bɛma wɔn. Kɔ gye daako ɔkasa a yɛnte, ɔkasa a yɛnte, yɛnte ne kasa. Ɔkasa a yɛnte, yɛnte ne kasa. Perpetual. Hɛ me me me ko me ko o me ko me me ko me ko a me invite nkorɔfoɔ saa o wo gye me a bɛɛ na afei wo gye me na attract obi na wabɛbie gya de asi wo so ah papa to a yɛka nipa a wɔnka ho ɛyɛ adom bi na nka wonyaeɛ ɛna sɛbe nnipa bi a wɔn adwene mu wɔ ha wɔn ma wo too much respect hwɛ yɛn respect ne yɛde ma wo na wɔamfa no ɛnyɛ w'adwene da sɛ Ebia yɛabrɛ yɛn ho ase ama no. Papa Twa Dankwa, nka wo koraa anka wo sɛɛ ne hwan? Anka, sɛbe, yɛreka nsɛm a ɛnyɛ nokorɛ. Yɛreka nsɛm a ɛnyɛ nokorɛ fa wo ho. Na Nana Agradaa bɛtwe kamera asi n'anim aba Facebook live, ɛbɛbrɛ ne ho ase ama wo. Ɛbɛwie, na ne birthday a ɛyɛ n'adwene sɛ ɛreba abɛdu, na wasan atwe kamera sɛ ɔbɛsan agu n'anim ase. Papa Twa Dankwa, Nyame bɛtua ka, wo tiri so na wapampa so, wate? Wo ho kankan. Papa Twa, wo ho kankan, wate?

Enough is enough saa wo nkwasea nneɛma no ɛnsi biam under our watch saa wo timi no atɛnnie bɛ atɛnnie bi a wa ready sɛ obɛdi biara no we are ready for you saa wo nkwasea atɛnnie no kɔso kɔso gyimi wo gyimi wɔ social media kyɛ ɛnti wo ne abusuafoɔ a yɛbɛtu fo sɛ wo gyimi dodo Papa to a nti wonni abusua wonni maame nnipa oh no wonder so wo maame koraa no ne yɛ aka kwasea bɛɛ dɛ na maame ne wo nyɛ aka gyimifoɔ baa wokɔɔ wo maame wo maame kɔfa wo firi Ghana bɛtraeɛ a wɔne ne kunu teɛ dwamanfoɔ baa mede ayɛ ana wopa hɛ wobɛtim wadi me maame atɛm sɛdeɛ wopɛ biara mepɛ sɛ mede bɛkɔ wo maame sae Na asɛm a mɛbisa kakra ne sɛ, Papa Twadɔn, kɔɔ maame, adwuma bɛn na ɔyɛ ne Holland? Kwasea Otoo Tabaa, Gyimii Tabaa, Yɛre me me nkenkan nneɛma ngu abɔnten ma na maame mfa ne ti, ɔmfa ne ti ɔnkɔnkɔ nom aduro mu. Yɛre na menkenkan nneɛma nneɛma. Wo deɛ sɛ maka kyerɛ me sɛ, me no wahu, agyimifoɔ nko ara na ne me ko. Mehu sɛ nyansani biara ne aman krado mema ko da. Because nea enti a meka saa ne sɛ, woammɛka me a, me mɛka wo. Woammɛka me a, memma mɛyɛ dɛn? Memma mɛka wo. Mo a mowɔ social media perpetual no nkɔ dee ana meyɛ sunsum adwuma ma mo meyɛ sunsum adwuma meyɛ sei hɛ sɛ wagye me a ana wo bɛbrɛ wo ho ase ama perpetual dɔnkɔ saa ne nkwasea nneɛma na ɔyɛ no ɔni hwee ɔni ɔni hwee ɛyɛ dam bayie bayie na ɛyɛ no saa nti sɛ wowɔ a mo ani ana hɔ a you might think sɛ ɛbi a ɔbibi ana ɔbɔ keys ɔbɔ keys wa wonyɛ smart a ɔbɛbɔ wo keys si a Na wɔredi ahunu sɛ amanka de yɛ smart ne key bia ni wɔnom a ɔde bɛba a yɛn yɛbɛ ɛmfa because key ne bɛba bɛsi me so ansa ansa akɔ headquarters ne hell ne nyinaa no no audio baako bi ɔde baayɛ a saa audio ne yɛn fii no no ne hell ne nyinaa ɛhɔ de gyina pɛpɛɛtwo a me audio wɔde adwuma ɛba wahu na sɛ wadwuma no ɔde hyɛ ba ɛnya bɛka me nsa fɛs a Eh, mehwɛ, me, meredi adwuma no yie, na mehunu baabi a afiri ba. Ɛyɛ kii na nka wo ba bɛbɔ, ɛna kii na ankɔ akɔdu headquarters. Nti woafa me ho tan, kwasea. Wo bɔdamfoɔ, wobɛhyɛ nkɔm, na w'asɔfoɔ bi hyɛ nkɔm koraa a wo sɛ ɛnyɛ nokorɛ. Na mema wo a sɛbe w'adwene, w'adwene ate. Wo maame ɛmfa wo nyɛ hwee, abusua a wofiri mu, wɔn na ɛrespɛte wo. Eh, wo a, wo a wo nuanom koraa hu nkoraa no ma odwane. Kwasea bɛtena social media. abɛtake control wɔ atitirifoɔ so. Yanoa ne sɛ naa me, Pɛpɛ hwɛ adɔnkɔ. Mebisa wo sɛ, bra bɛbɔ dua kyerɛ Ghanafoɔ sɛ wo, lesbian no a yɛkaa ho asɛm wɔ Nat two no, ɛnyɛ nokorɛ. Sɛ ɛnnɛ na wagyae deɛ a, I can't tell. Ɛnnɛ na wagyae a, I can't tell. Bra abɔnten, bra bɛbɔ wo ho dua. Bra abɔnten, bra bɛbɔ wo ho dua sɛ, sɔfoɔ no a yɛkaa sɛ wamɔ amemene nkawa, anom agyinamoa mogya no, Bra abɔnten bra bɛbɔ ho dua sɛ ɛyɛ ntorɔ, ɛnyɛ wo na mekɔkaeɛ o. Na mekaa sɛ ebia wobɛdi, na mpo koraa sɛ Manase koraa wonhyiaa no da. Bɛ wogye tom sɛ Manase deɛ ɔnim no, na akɔ mpaebɔ wɔ daa area hɔ. Na bra abɔnten bɛka sɛ a day before woyɛ adeɛ no wieeɛ ansa adeɛ bɛkye ama woakɔ wo kurom no, woanne ansra ho nyina wo mpa so ɛwɔ sɛ saa fie hɔ nom. Wodeɛ wonim baabi sɛdeɛ manya wo ho time no, you don't know. Wei me for the road o, me ntena ase. Na da a mɛtena ase na abɛhunu sɛ wo papa twa adɔkɔ a, Awurade Nyankopɔn ayi ne nsa de afiri wo so. Wonim nea nti a? Wode aduro, woahohoro w'ase de ama barima, obi ba barima o, ama ɛnɛ Gida ako nam a ɔne bɔdamfoɔ, difference a ɛwɔ mu ara ne sɛ ɔbɛtumi ahyɛ ataadeɛ, adrɛse, apue akɔ akɔyɛ adwuma. Wayɛ Jidda ko gyimigyimi ama n'abusuafoɔ, ɔno ara ne nua mmaa mpo ahunu sɛ Jidda ko nneɛma nkɔ yie. Papa Twah Donkor, a wo na woseɛ sɛ wofrɛ wo ho sɛ woyɛ sɔfoɔ, ɛdeɛ bɛn na kɔteɛ bɛyɛ wo? Ɛdeɛ bɛn na obi kunu kɔte bɛyɛ wo? Bra bɛka kyerɛ yɛn. Na wode adwaman akyekyere wo ti, wode adwaman akeka w'ano, wode adwaman ahyɛ wo mmɔtoam, wode adwaman afira ntoma, Ɛte social media sɛ woyɛ sɔfo maame, woyɛ Nyame kasamafoɔ, asɔre bɛn na wate? Bra bɛka kyerɛ yɛn, London asɔre bɛn na ɛkɔ hɔ nom a yɛkaa sɛ aduru akyew a wokaa mu kaa mu a woyɛeɛ a wode by force ɛgya asɔre no a ɛkɔ wie akyire no a ne sɔfoɔ no ɛkɔ perpetual dɔnkɔ Oh God of Israel Betty Acheampong baabi a obiara mekyia wate amankrado mekyia wo Betty Acheampong baabi a obiara amankrado mekyia wo perpetual dɔnkɔ Bra bɛkyerɛ yɛn sɛ sɔfoɔ bɛn ɛna ɔkɔɔ n'asɔre wɔ UK a ɔbɔɔ wo ba yie a kɔdane nsɛm bebree a na sɛ wonte ase a wohyɛ aseɛ sɛ woka w'ani mu asɛm ɛtetee w'ani so wieeɛ ɛdane ntɔkwa a wantumi ansi asɔreden mu bio hɛ sɛ yɛka sɛ yɛkyɛke wo rekɔdo a pɛpɛtwa dɔnkɔ woyɛ Jezebel straight Woyɛ woyɛ bronsam kyɛ sɛ woyɛ woyɛ typical definition of bronsam na wo baabasia wabɛfra mɛɛma mu baabasia nso a sɛbe sɛbe yɛn nyina nim sɛ wɔyare pɛpɛpɛ dɔnkɔ me sɛ nyɛ me consider sɛ sɛbe wabɔ dam a ka me ntena sɛ ma wonim atam five years o ɛno ti na me maa chance maa kinsi pɛ di matam for two years Because I know I know what time is it I know what time is it ɛno ti na mmaa nkɔ ama no di matam two years ɛdu limit bi a na ɔsɛ meteɛ woyɛ ɔbaa ti na mmaa wo five years wate aseɛ na mahunu sɛ na ɔsɛ meteɛ ma ɛdam no kakra firi hɔ no mfa wo dam ma me so fa wo dam kɔ baabi foforɔ Mpatwa dɔnkɔ, bra bɛkyerɛ wiase amansan sɛ nsɔre ahe na wakɔ mu a yɛabɔ wo bayie. Apart from wokɔɔ sɛ yɛntutu wo bayie ma wo a wofaa ho kɔ me ɛkɔ nom agyinamoa mogya sɛ kɔ me mene nkawa no. Nsɔre ahe na wakɔ mu a yɛabɔ wo bayie. London deɛ baako pɛ na mate. London baako pɛ na mate. Baabayifoɔ te sɛ wo Perpetua Donkor sɛ wo Nyame afrɛ wo. Wote Nyankopɔn ne. Wote Nyankopɔn ne a nka wommɔ adwaman o.

Woahyɛ atade papa da? Woahyɛ mpaboa papa da? Ɛnyɛ Sion Ice adaworoma. Woahyɛ atade papa da? Kwasea, ɛnnɛ wogyina hɔnom reyi Sion Ice boniayɛ. Nyame bɛtua wo ka, Perpetual Donkor. Wo a wobɛfrɛ Perpetual Donkor sɔfomaame biara no, wogye nomee o. Kɔ wagye obi kunu a ɔne no teɛ. Obi kunu o, ama ɔbaa yi ani ayɛ no yayayayayayayayayayayaya. Obi ba baa o, a wanya bɛɛma a wɔne no teɛ. Ɛyɛ bɛɛma gyimifoɔ gyii daako yi. Bɛɛma otoo tabaa gyii daako yi. Wanya no anka ɔne no teɛ. A gyagya dɛntan deɛ nanka yɛ kama. Bɛɛma yi se ɔɔba London. A Wurade Nyankopɔn. Hɛɛ pɛpɛɛtwoa, wadi bɔne na ɛso akatua na wunya no nnɛ yi no. Kwasia wo ba basia pɛ sɛ wo bɛ kɔntro ɛmɛɛma wo wɔ ba baa baako o busa ho sɛ ɛba ne sɛ na ɔba a wote hɔ no mu sei a wo na aseɛ sɛ woyɛ twɔmpe a wagye obi kunu atɛn w'ani ase a ama yɛ so nkɔ didi a wasan fa bible Da bɛn na abɔ mpaeɛ? Dwamanfoɔ woman. Kyɛ, da bɛn na wo, wo si wo tiri ase kaa sɛ, Ɛnnɛ deɛ mebɔ mpaeɛ afrɛ m'Awurade Nyankopɔn? Adwaman adokoro sɛ atwam, wotumi mmɔ mpaeɛ. Wasi abɛtena social media abɛkyerɛ sɛ wo na abɛkyerɛ Akristo, wo na wobɛkyerɛ ayifoɔ. Ɛɛ. Asɔfoɔ papa ne asɔfoɔ ɔmyɛ bɔne na ɔba nso na ɔhyɛ aseɛ a ɛna mpapa ɛna mpapa ɛna mɔfa ɛna deɛn deɛn wos ɛnɛ na woka bibi sɛ aman krado mede wo compare ɛyɛ mama part me mede wo compare mama part ɛna nnɛ meka me me me di watam nti saa deɛ neɛ mama part na medi natam perpetua ma meka sɛm nkyerɛ mama part wahu ɔba opikyi ɔka nyame asɛm o Ɔka Nyame asɛm. Woba a wonka Nyame asɛm, wonka nkwagye sɛm da. Ɛna that time no a na meyɛ meyɛ wo saa no, sɛ woanim nea ɛtia na meyɛ wo saa. Ɛn? Wonim nea ɛtia na meyɛ wo saa. Ɛyɛ aduro na na mede ma wo. Na mema w'aduro anom. Na mede w'aduro ma w'anom. Kwasea, wotumi frɛ me sɛ me meyɛ wo wɔfa. Me wɔfa mankra do. Woahu wɔfa ase a wagyimi abɔtam a ɔbɛtumi a disrespect ne uncle. for five years a ne uncle no nkasa ada sɛ ɔda so disrespect no this is unpredictable amankado for you deɛ me deɛ mo ɔna wokasa no na menya more keys for you eh ɛsan sɛ wagyimi a o maame umu no o maame kunu nso umu no eh na o maame kunu ne wo nkasa o maame no amu nso no kasa ɔno kasa nso a ɛnhyɛ da nyɛ papa biara no woka sɛ sɛ wo gyimi ne sɛ wodam no wodam wodam paa Me a manka no, me so antumi mma wo. Sɛ wo damene, wo nkwasea damene ne wo gyimi nneɛma a woakɔ, wo busuo nnome nneɛma a wode agu gu wedeɛ mu a ahantew a nnɛ ama w'abrabɔ ayɛ stagnant. Wokɔ nkɔ, wopɛ mma no. Ɛnyɛ me na meka kyerɛ wo sɛ kɔ kɔputu wo ho in trouble o. Ɛyɛ w'aniberɛ dodoɔ a na wopɛ sɛ wofɔɔ so ara yɛ dɛn, pɛ kwan bi so a bɛfa so de ate asɔre. ɛna ɛkɔfaa saa nsɛm no nyinaa brɛɛ wo. Ɛno ɛna ɛkɔfaa saa nsɛm no nyinaa yɛ dɛn? Ɛbrɛɛ woɔ. Wosi soɔ at the age of twelve na wonyaa bayie ɛfiri fie. At the age of twelve ɛna wonyaa bayie from efie, yɛde fie nneɛma ɛde maa woɔ. So ɔhwɛ na sɛ fie nneɛma na wontumi a, papa twa dɔnkɔ, na obiara nhyɛ wo. Na obiara nhyɛ wo efie nneɛma. Sɛ kyenkyen akye a gye so a, wahu nea ɛyɛ wo. Ama nya nsunsuansoɔ wɔ wo ba so. Perpetua Donkor, Ɛnyɛ nsunsuansoɔ wɔ wo ba so. Kumasi abɔnten so, yɛdi wo ba no funkam, funkam, funkam. Ɛno nti na mapɛ boys yɛdi n'akyi. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, barima bi afrɛ no a, ɔntumi mfa no nkɔ straight away saa. Na wose eh, wo, woyɛ titiriw nti na wanya body gas di wo ba akyi. Kwasea, kaneɛ, kaneɛ nti a wanya nkurɔfoɔ adi akwadaa no akyi. Akwadaa a wasi so a, anka ɔno nko ara bɛtumi anante. Ɔkɔ a na mmarima di n'akyi a ɛyɛ garden because Bɛma bi afrɛ no ɔde no bɛkɔ dan mu straight odi no wie nso ohu bɛma korɔ o odi no wie a ohu bɛma korɔ ɔfa ne maame adeɛ no bi papa kyɛw dɔnkɔ mɛma wate aseɛ ahunu sɛ wo wiase a wobaeɛ sɛ wo gye me nneɛma ɛne sɛ wo nkwasea nneɛma na wode atena social media ɛne wo nkwasea kiss na abɔbɔ no amanka no me menka ho me menka ho na nya deɛ nso a mɛka ho nso da it's high time sɛ yɛma wo sua nyansa ɛwɔ social media na wagye me akyɛ. It's high time sɛ yɛma wosua nyansa wɔ social media na wagye me akyɛ. Hwan na ɛka kyerɛ wo sɛ social media aba bɛtenaeɛ no sɛ wokɔɔ ne ho sɛ woyɛ sɔfo maame a hwan na ɛkyerɛ wo sɛ sɛbe gye obi kuru tan w'ani ase? Sɔfo maame a wobehave te sɛ ahyɛwani ba a wagye dan atia no wofrɛ wo ho sɛ woyɛ sɔfo maame. Bra bɛbɔ wo ho dua sɛ wontwitwaa wo twɛ ma agye daako. Ɛnnɛ, wogyina hɔ a wogyina hɔ nyinaa, suro a wosuro sɛ agyi daako bɛkɔ ne yere hɔ nyinaa ne sɛ otwa wɔ gyi daako hɔ. Woatwitwa wo nneɛma de ama ma gyi daako rɔfrɔf. Wofrɛ wo ho sɛ woyɛ sɔfomaame na wode wode abɔ wo ho asafohene sɛ yɛnto nnwom mfrɛ wo sɔfomaame dwamanfoɔ. Sɔfomaame dwamanfoɔ a Papa twa na nkɔ, wotumi bɔ wura store wie adeɛ ma yɛkye wo physical ma yɛfrɛ police na wode su atua mu. London abɔnten so, wokɔɔ London foforɔ, ɛdeɛ bɛn na ɛto wo? Wokaa sɛ biribiara na yɛtam no wɔ store just like that. Wɔn monitor wo, last day wɔde kye wo na ɛyɛ candy, ɛyɛ tɔfe, common tɔfe, candy, woatam candy. Me a monitor for so long. Police ba afei na wokam. Hɛ, pɛpɛtɔ na kɔ ho. Wo story wa nsi yɛ ka wo story a. Later police fo wuru sɛ nneɛma na how. Na ayɛ too late. Na wagye anim gu ase awie. Wo tiri nkanka nnɛ nka da record so. Wɔn na nim sɛ wɔn na nim sɛ pɛpɛtɔ dɔnkɔ woyɛ no. Yɛ ka nipa a wɔn tene straight. Ɔka ho. Ɔreka kyerɛ wo. Bra bɛka kyerɛ wiase amansan nyinaa sɛ wo papa ne ne wo maame te Holland. Meboa? Wo stepfather wɔ Holland. Wo maame te Holland. Ɔne wo stepfather. Wo no, wone wo stepfather nkasa. Wo maame nso, ɛnyɛ papa biara. Adɛn ntia? Abusua poa ma Gyidaako. Adɛn? Yɛapow de ama Gyidaako. Ɛna Gyidaako a wagye me nti, aduru a ɛsɛ wɔhwɛ so de ma wo three times a day no, Ɛtwa kakra a ɔbɛnya die nti no, na wayɛ no once a day. Ɛba saa na nneɛma no kɔ ara na ɛkɔ soro. Maka kyerɛ wo sɛ, sɛ mɛma kwan sɛ wo wobɛdi m'atɛm afa ahoɔdi, lalai. Mɛma kwan sɛ wobɛbɔ m'akutia afa ahoɔdi, lalai. Gya wo nkwaseɛ kii na abɔ no. One, Saforo ɔnyɛ m'adamfo, but me ne no kasa. Ɛnora koraa se me ne Saforo kasaeɛ. Ɔde gyantoa baeɛ. Bu saa na ɔbɛka akyerɛ wo. Ɛno nka saa nice. Saforo nyɛ obi a me ne no gyina phone so da biara saa. Through ɔbaa tiwa na mede huu Saforo. Saforo ɛnyɛ madamfo sɛ madamfo ne Saforo. Ana eh, Apostle Antwi, ɔyɛ obi a yɛtaa di nkɔmmɔ anadwo anadwo. Yɛ, nansa ni yɛdi nkɔmmɔ akyɛ, ɛnɛ ne three days. Yɛdi nkɔmmɔ saa. Yɛgyina phone so saa. Ɔno sɛ mode dwantoa nni kɔfaa no so ma no bɛka kyerɛɛ me. Mekyɛɛ sɛ mate, mɛdwene ho. Memaa no mmuaeɛ, ana wogyimi no. na aka sɛ ɔbɛkame me down na nka mayɛ dinn ne akyekyere me nsa na wo deɛ wo dam abɛtena ase pɛpɛtwa dɔn kɔ twitwiri wo se w'anim kankan kɔ kɔpɛ dentist na ka kyerɛ gyi daako sɛ girl na ɔte Germany no eh pa TV bɛma bɛɛ na ne ne wo wɔ ayi eh bɛma bɛɛ na guy bɛɛ ne ɛfrɛ ne Seymour no pa TV Guy bɛɛ na yɛfrɛ no Simon. Wo ne no da so toa anaasɛ moagya awareɛ? Ɛ, moagya mpena na motwe? Simon, wo ne no da so toa anaasɛ moagyae? Ɛno yɛ first ayi a mede rema wo. Ɛyɛ nkyea. Ɛno yɛ knocking. Bɛrima a ɔde wo firi ɛyɛ Ghana de bɔ aburokyire kɔ n'ɛhyɛn man paa TV na ɛwɔ kunu o na ɛwɔ kunu ɛdeɛ bɛyɛ na ɛwɔ wo ne sɛɛ man ne ntam wei yɛ knocking. at appropriate time me o wo deɛ sɛ wonim sɛ amanka no mabie mabie kyɛnsee so a clean ntɔkwa ahodoɔ a na ne mmarima a wɔn asiesie nyinaa koko it got to a time sɛ wopa tv wosɔ bɛrima hyew a ɛne ne kɔte a woka bɛrima no de adeɛ bɔ wo tirim ansa wogyaa no come and tell me if i'm lying wei ɛyɛ knocking this is unpredictable amankra no mɛnya wo ho adagye papa menya ho adagye. Na wofiri ɛyɛ akyem ɔdan new abirem area hɔnom baabi abirem abirem area hɔnom baabi na part tv ɛhɔnom na afiri yɛde wokɔ awareɛ ɛwɔ ghana ghana wo wo maame de wokɔ awareɛ na wusa wei ɛ knocking pɛ sɛ wote aseɛ sɛ wo ne pɛpɛtwa adɔnkɔ nyina mo nyina mo gyina the same scale Adwaman honhom no adware mo mmienu nyinaa. This is unpredictable Amankra no. Me ma wo respect na wo mpa a na ma kyerɛ wo sɛ woagyimi. Respect yourself. Wei ɛyɛ knocking ɛnyɛ gidigidi. Me bɔɔ no kɔkɔ. Ba TV nyaboterɛ ma mo ate. O o ɛ ɛnu wo so toobo ɛnu so mɛn rɔhye. Seymour sɛ menka nkyerɛ wo so ɔkyea wo. Atetee ne abɛnedie a wode Seymour kɔɔ mu. Ansa mo ntam otete. Simon a yɛsɛ ɛnam nti ɔyare no a yɛsɛ wanya brain tumor no, ɛyɛ Simon a ɛwɔ Belgium mo sɛ Italy ɛwɔ Belgium ɛɛ Belgium anaa Italy anaasɛ ɔ Germany pa TV sɛ wo deɛ wa wo sɛ wo kyɛ sɛ wo deɛ wo waporɔkyɛ obiara Ɛna abɛtena social media abɛyɛ yɛn ho saa no. Ɛna nyɛ ɔnti na mbaeɛ. Eh, Jida ako, eh, Otoo Taba, wɔne ne mpena, Perpetual Adɔnkɔ. Mmoa no mmienu nti na mbaeɛ. Wei ɛyɛ knocking. Kɔ so gyi me wate, Paa TV, kɔ so gyi me. Hwɛ! Ma menka asɛm nkyerɛ mo sɛ, me ayɛ a na mempɛ sɛ metem baabi a, ɛmmɛka me o. Sɛ metem baabi a medwene me ho a, ɛma meka me. Obi mmisa ne ho sɛ, Who is Perpetual Donkor? Ɔyɛ hwan? Ɔyɛ hwan a ɔbɛtem atena social media na woyɛ ano a bɛdu atɛ no a bɛdu atɛ no kɔ? Mo a modi Perpetual Donkor akyi a ana manka do gya nyina, mo nyinaa moyɛ mmoa. Moyɛ mmoa ma me. Moyɛ gyimifoɔ ma me. Mo a mo support Papa Adwuma Donkor wɔ saa nkwaseade a ɔde yɛ me a ɛnnɛ afei na me afei deɛ mo mu akasa no a still a modi n'akyi no, mo yɛ nkraman, mo yɛ mmoa ma me. Montwe camera nsi mo anim na mɛdi mo atɛm na mo nso me ne mo nhyɛ aseɛ. Nkwaseafoɔ a mo deɛ moama adwene sɛ obi rekyimi a monka nkyerɛ no, obi redi nkwaseasɛm a monka nkyerɛ no. Sɛ nka wo nua barima ne me na ɔbaa tantan bi, ɔbaa fo Baa busuani bi te sɛ Perpetual Donkor de m'anim ayɛ fam for five years a, anka ɛnyɛ ɔya wahu because wagyi me. Anka ɛnyɛ ɔya because wagyi me. Kɔ woyɛ kwasea, wonwene nkwakyiri. Na mote social media. Na ɔba agyimifoɔ wei sɛ bɛtena social media. Na ɔdi asɔfoɔ akukuda mo atɛm. Na ɔdi asikafoɔ atɛm. Wɔse nyame se, wɔse nyame se, Ɔse Nyame se, na ɔde Nyame se, Nyame se, Nyame se saa na ɔde mpaninfoɔ bi anim ɛyɛ fam. Ɔwie nso a, ɔnsan nnware na ɔde ne ho kankan na wasan de ne ho kankan akɔ akɔda. Kwasi aba. Pɛpɛtwa dɔnkɔ, mese wo dware a, wo dware a ma ho mfi. Wo dware a ma ho mfi. Na ka kyɛ agyi dako sɛ, se ɔdi wo a, ɔma no nka n'ano. Ɛnɛ, gyi dako, another girl nso frɛ me. Kyɛ sɛ wodeɛ social media hɔ no a wote no ɛma nko ara na asese wɔn pɛ ɛwɔ back door saa kyɛ sɛ pɛpɛ twa dɔnkɔ twɛ ne nso ah pɛpɛ twa dɔnkɔ no ne twɛ ne nso ɛnyɛ ɔfɔtoa ope taste ah ope taste na girl yi ɔte Germany ɛsɛ ɛ brabɛ kontɔkwa kakra ma no a ɔsɛ mama hwɛ ɔtwa ansa mama mama mama mama meyere asɔ life ama no na mehwɛ ɔtwa ansa na ɛdeɛ bɛn nti ana ɛsɛ ɔkɔɛ sa gye daako obiara kyɛ sɛ ɔbɛba wo life mu no na sɛ ɛbi apɛ sɛ ɔyusu bɔdamfoɔ pɛpɛtwa dɔ nkɔ so ɔnkɔko a ɛsɛn so ɔno nso wagyimi nti wopia anaa no ɔkɔ because wagyimi adwene ne nyɛ adwuma ɛsɛn wo nkwasea nneɛma na ɔbɛko ama maa bi a bɛnya maa no twahwɛ nti no Ɛnna aduru a ɛsɛ sɛ ɔde ma no ma ne ho tɔ no ma n'adwene mu da hɔ fee no, aduru winter aba. Ose aduro no me nfa ma no. Na ɔkɔ fie hɔ sɛ me tokuro kakra a bɛnya die nti. Ɛne mmaa sɛ wɔn bɛnyi twitwa wɔn ho ama nti gye daako gyimifoɔ, gye daako wɔ too taba, anonsoɔ bɛɛma a sɛ me wagyimi a wanwene fie, wagya ne yere ne ne mma hɔ agu Ghana because of bɔdamfoɔ pɛpɛtwa dɔnkɔtwe nti. Mepaatwo a Bible sa aman krado me man respect a ɛyɛ gyani wo ɛtefa so a ɛno nso yɛ gyani wo wobɛsua nyansa na sɛ woabɔ da mo na sɛ wo sɛ wo mfa waduru a wobɛfɔ wobɛhyɛ aseɛ anonom wo nnuo adɛn na wagyimi sa na kyɛ sɛ wiase nyinaa no ɛdeɛ baade na wopɛ tumi bɛn nko a na wopɛ wokɔpɛ tumi wɔ side ɛnkyɛn baabi amfa Ayɛ wo tam nti wo nfa saa adeɛ no nsua nyansa eh. A wo fa so apenti amanka no black. Kyenkyinaa kyen a wo bɛ penti amanka no black. Adɛ nti a amanka da ayɛ wo dɛn. Ana amanka do eh pam eh eh eh eh mama party eh ho nipa nyina afiri ɔmo ho. Hwan na amanka do apam no. Paa TV wei wɔyɛ nipa. Saa paa TV no, wonim ne suban, wonim n'abrabɔ, wonim ne record. Ɔbaa gyimifoɔ baa bronsam biara nkyɛn no, sikani bira baa biara nkyɛn no. Da a mɛtena ase wɔ akonnwa mu wɔ Sɛɛ Paa TV no ho, ɔbɛte me nka. Paa TV yɛ obi a sɛbe yɛapam no afiri Nana Agradaa ho a, ɛyɛ case. Ɔyɛ bronsam te sɛ wo Perpetua Donkor no ara. Hwan biam? Bodi hwan biam? Apostle Antwi, still ɔne Nana Agradaa yɛ fine. If you don't know ɛdeɛ wo hwan na ɛsɛ obi ne obi ko obi ani hɔ obi a ɔka ho bi a wonim bi abɔ ne din ne ɛnkyerɛ kwan ɛfa so ɔno ɔno apamo ne ho na na agrada for life for life is for life opɛ na sɛ ma ɛnkɔ ha ma ha hunu sɛ maame na wogyina n'akyi na papa twa dɔn kɔbɔ danfo akura opɛ sɛ nipa gyina w'akyi a ɔnyɛ straight ma wo Collins di w'akyi no ansɛ ɔde ne koko ko ntɔkwasa ba biaa ntɔkwasan ɛsɛ ɔprikyi ɔka nyame asɛm nti how long do you wanna fight on social media pɛpɛtwa dɔnkɔ wobɛko ntɔkwa on social media kɔ akɔsi dabɛn wobɛbɔ ɔtirim aboɔ bɔ nkwaseɛ kii wɔ social media kɔ akɔsi dabɛn dwamanfoɔ baa ɛnsantweam baa A Wonom nsã wie a, na ɛyɛ wo sɛ wiase nyinaa yɛ wo dea. Na wo gyimia bɛtɛ, na wo damena ba bɛtɛ. Yɛyɛ wo hwee ɛnyɛ yie. Na Pɛpɛtwɛdɔnkɔ ka nokorɛ. Sɛ ɛnyɛ gyii daako pa ara a, barima bɛn ara na ɔbɛtumi aka sɛ ɔde wo redi n'akyi? Wogyina hɔnom a, ayɛ sɛ Sɛbe asɛ nsuo ba a, nsuo ba bi a yadrɛse no kama na yɛde no akɔ occasion bi ase. Sɛ yɛnya mɔɔ nwom deɛ a, wohu na wobɛka sɛ ɔyɛ correct. Yɛde nwom si so a, na sɛ ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔredi n'asa a, a na wobɛhu sɛ yes, ɛnkɔ yie. Deɛ ɔbɛyɛ wɔ dwa no so no, ɔto ne ho to a na wato ne ho ato a na wobɛhu sɛ no, saa akoa no wabɔ dam. That is pɛpɛ, perpetual dɔnkɔ, that is you. Wo, sɛ yɛdrɛse wo ne yɛde wo gyina hɔnom a, obiara hu a ɔbɛka sɛ ee, wahyia adeɛ bi a ɛyɛ kama. Na wo hyɛ aseɛ sɛ wo kasa, wo nneɛma no nya ba sɛ ne nya te fa so a, ɛne Ghana foɔ bɛhunu sɛ ei! Nkɔ yie. Kwasea na wo nyɛ bɔdamfoɔ nyɛ nibrɛfoɔ ɛnyɛ busuani ɛwɔ wiase a waba a anka ɛba ne sɛ na wo so wako ama obi enipa ne di ne birthday tam ne nya nsoeɛ wo se matwe camera si mani me ba bɛtu no fo kwasea tu ba dam wo ba na wabɔ dam te sɛ waa na ɔte Ghana no a opue abɔnten a mmarima di no funkamfunkam no, tu ɔno no fo. Tu wo ankasa tu ho fo na wo maame kunu no, ɔne wo nkasa. Kwasea wo, wo fie nyɛ, w'akyi nyɛ, wo ba bɛtu yɛn yɛ fo. Eh? Papa atwa, ɔba abɔdamfoɔ, ɔba afi, ɔba akankan. Wo fie nyɛ, wo ba bɛtu yɛn yɛ fo sɛ, sɛbe, Yɛn respect wo pɛpɛɛpɛ adɔnkɔ sɛ yɛn respect wo for what for the where ka kyerɛ yɛn brabɔnten bɛbɛ ka kyerɛ yɛn sɛ wo wiase a wobaayɛ ɔbra papa bɛɛ paa na wabɔ sɛ masi gan masi si gan wɔ Ghana masi dan mmiɛnsa mewɔ nsaase ɛ eh, kwatepa sɛ ɔbɛma ntoma akyiri di o pɛpɛpɛ adɔnkɔ ɛyɛ agya sɛ akyini no woyɛ saa wo wo kampani wo dam ne too much Huh? Woyɛ sɛ wo campaign ne wo dam no, woma wiase amansan nyina hu sɛ woman wabɔ dam, wabɔ dam, wabɔ dam, wabɔ dam tum. Obi ɔne wo di agorɔ biara n'adwe mu da obi anim sɛ pɛpɛtwa dɔnkɔ, woyɛ bɔdamfo, wabɔ dam o. Ayɛ nya wo ho sɛ nnipa ma respect a nsuma ne wo tirim nyɛ wo dɛ. Hunu sɛ woyɛ bɔdamfo, wo yɛmfa wo nni akyi nkɔ baabiara. Wo ho sɛ tapoli a yɛatwa so ate. Huh? Wo ho sɛ moti a wɔayera ne fie kwan. Moti a wayɛ mfe ekwan a n'ani so ayɛ no krakra, saa na ho teɛ. Wo ho ba saa yɛ sɛ bɔdamfo a ne dam ate fresh, deep bɔdamfo a ne dam ate fresh. Wo se wo so woyɛ ɔbaa, wo se woyɛ premaani a wopɛ sɛ wobɛsa premaafoɔ so. Wo yɛbea yi, wo soro ne wo fam ɛno ara nie? Anaa ebi wɔ dɛ ma akɔfa bɛka ho? Sɛdeɛ woteɛ yi, ɛno ara nie anaasɛ ebi wɔ dɛ ma akɔ akɔfa bɛka ho? Ka me nteɛ. Mpɛtɔ adɔnkɔ ka me nte. Yɛ sua nyansa. Yɛ sua nyansa. Ma wiase amansan nhunu sɛ wodwene kɔ akyiri na sɛ woafa nyame dwuma a, ma yɛnhunu sɛ woafa nyame ma nyame dwuma bɛn na wafa? Eh? Nyame dwuma bɛn na wafa? Ka kyerɛ ne yɛhwɛ nyame dwuma ko a wafa. Ɛte social media. Womma nnipa so nkwa didi. Wosɔre a na gyimi nko ara. Papa Atwua o, Papa Atwua o, Papa Atwua o na ee na Papa Atwua o, woyɛ a wobɛdi w'atam ɛɛ. Saa w'atɛnnie no, atwam. Atwam wɔ atwam wɔ saa yɛ saa yɛn yɛ season wei sei no, atwam. Ɛ wode asɛ fa sɛ fa saa wo nkwasi atɛnnie no, saa wo nkwasi atɛnnie no a wodeɛ wotumi di no baabiara no, fa kɔ ɔda camp. ɛnyɛ saa kɔ na ha sɛ wo gyimi na asɔre na wobɔ otimi keka nsɛm no na akeka wo nkwasea nneɛma no meme sɛ yɛduro kyew yɛbɔ wo ba yie ɛwɔ asɔre bi a wokɔɔ london come and prove me wrong bɛte akyɛmpɔn mekyia baabi a obiara wowɔ uk dɛm nhyira wo baabi a obiara mekyia wo papa atwa asɔre bɛɛ na akɔɔ yɛ a yɛbɔ wo ba yie wɔ UK a wɔantumi ansi asɔredan mu hɔ biam wɔ UK. Asia wo sɛ yɛmɛto nnwom mfrɛ wo, yɛmɛto nnwom, yɛnto nnwom mfrɛ wo ɛwɔ ɛwɔ ɛwɔ social media. Ɛne ɛnyɛ ma fikyerɛ o. Ah, ba bɔ danfo pɛpɛtɔ adɔnkɔ ɛnyɛ ma fikyerɛ o. Ɛnyɛ ma fikyerɛ. Sɔre a kwasia na mama kwan sɛ bɔ danfo wei sei. ɛmena mɛdidi matɛm ɔbɛkeka ne nkwasi asɛm na ɔbɛkeka ne social media na wafa ne ho adi na ɔkɔ asisi awu man pɛpɛtwa dɔnkɔ me me throw another challenge dan no mbaba kan wo di na yɛ sɛ nte saa fa baabu kura Fa Bible kura. Anaasɛ ebia wowɔ wowɔ tegale nneɛma bi a wobɛtumi apagya de akura a, fa kura na ka kyerɛ wiase amansan nyinaa sɛ ɛnyɛ wo ne Agyi Daako na ɛte fie, efie baako mu. Ha! Hwɛ Ghana yɛ ama mo ma social media ɛndisivu mo wate saa useless woman pɛpɛtwa dɔnkɔ wei sei ba ba kankan ba wei sei na ɔte social media sɛ wɔyɛ sɔfo maame na wo soso wagyimi na ɔma ne de ne nsa to so sɛ ɔbɛbɔ mpa yi ama wo Eh? Perpetua, enti woafɔ so a woastruggle a struggle a struggle a wopɛ sɛ kyenkyena akyi anka wonya chance ɛwɔ baabi a wonya sɛ chance no wohunu sɛ nipa ɛwɔ nom yɛ smart. Kwasia wogyina hɔ nom sɛ yi wo sɛ wowɔ manager. Oto tabaa gyi daako ɛna ɛyɛ wo manager. Ah, na wobɛtumi de gyi daako atoto me ho. Na obi nso wɔ manager adeɛ ɛyɛ ɔyɛ wahu. Woyɛ kwasea pii, woyɛ gyimifoɔ pii, woyɛ baafo pii, woyɛ ɔbaa tantan pii, woyɛ ɔbaa gyingyan pii. Mese social media this year wobɛ respect it. This year you respect. Ti social media na obi a na akasɛ tia no rough rough. Baabi a wode wo gyimi bɛkɔ, o yɛma wo kyɛm so. Hmmm yɛ yɛ mmɔ wo kyɛm so because o yɛ nim sɛ wabɔ dam nti wo deɛ ɛtɔ critical a na wode wo dam atete wo ho sɛdeɛ wo kɔ wie adeɛ wɔ store a yɛ kyee wo a later ehunu sɛ nneɛma nkɔ yie a yɛ gyaa wo maa wo kɔɔ fie no ɛno na adeɛ wode bɔɔ ho asafo no ɛtɔ nea ɛden a yɛ bɛhu sɛ yes ɛdam da wo so kwasia kwa na wo gyina hɔ nom na wo gyina hɔ no hwɛ hwɛ bɛrima a ɔdi w'akyi o ansa wɔkasa tia bɛrima o. Papa twa dɔnkɔ bra bɛbɔ dua sɛ bɛɛma mpo koraa sɛbi otimi maa wowoo baako ɛbɛpem nnɛ wone no wɔ contact ɛdam nti bɛɛma na wofrɛ no kɔ ɔmfa ɛdam wone bɛɛma no wɔ contact no na wo expect sɛ yɛɛ mɛ respect wo ɛwɔ social media ah oho ba saayɛ wate oho oho ba saayɛ. Ɔseɛ gyimi, yɛbu nam a ɔse kɔtɔ. Yɛpɛ maa papa bi abɛkasa tia me a ama no ahye yɛn a, yɛse wo perpetual dɔnkɔ. Wo respect koraa obi wɔ abusua mu ɛna wode mmarima nim aba abɛfom wɔ social media. Ɔbaa gyigyan. Obi kasa me nti a ɛna ɛɛ ɛɛ camp mmienu na moko. Perpetual dɔnkɔ sɛdeɛ ne dam teɛ ne sɛdeɛ ne gyimi teɛ no, wei ɔyɛ camp member papa. Ɛɛ. Ɔyɛ camp member papa. Camp member a ɔwura camp ɔpɛ sɛ ɔde ne nsa ne ne nan ne ne hwene nyinaa didi bom. Saa na ɔde kɔ ɔhyɛn a ɛsi abrabɔ mu. Srɛsrɛ ntadeɛ saa. Da a ɔbɛkyɛ ne nneɛma deɛ ɔba life a na ɔbɛ praise you saa. Hyɛn a ɛsi wunu sɛ sister too bo nneɛma maa yɛ na da ne ntɔkwa. Aseɛ wo man. Sɔre ama nipa nya so na ɔde a wode dama kata wɔ kata wani na wogyini saa. Mese wo Woba thousand any time bi a bɛba gye sɛ ebi a mayɛ busy ana ebi a sɛ ɛtaw ne me mfii w'anom kankan borɔnsam baa a wobɛtena nipa so a wopɛ sɛ nipa mfa respect ma wo nipa mmerɛ ne ho ase ma wo ɔbaa nya nyan a wabɛtena nipa so a wopɛ sɛ nipa mfa mmerɛ ne ho ase ma wo nipa mfa obuo ne anidie ma wo bɔtamfoɔ pɛpɛtwa dɔnkɔ ka kyerɛ wo kunu gyi daako no a sɛbe n'abusuafoɔ apo no ama wɔn no A Wosusuw abusuafo apow apow ama no no sɛ onsua nyansa na onnyae gyimi. Gyidako, Yɛka mmarima a wɔnka ho o. Barima a wutumi ho twɛ pow wo yere ne wo mma deɛ, anka wonka mmarima ho. Woyɛ kwasea pii. Gyidako, Woyɛ barima gyimifoɔ pii. Barima a wutumi ho no twɛ tumi pow wo yere ne wo mma. Yɛka mmarima a woka ho. Aa, sɛ yɛka mmarima a woka ho, wonka ho. Te sɛ wommu adeɛ ɛmfɛre adeɛ a, ɛnyɛ pire ma ani bɛma so wate. Amankrado ma block wo. Woyɛ kwasea, woyɛ coward. Ma block wo. Ana mɛma purple aba life ma purple aba life ɛno ɛni wei yɛ ayi. Mɛma purple aba life na wei yɛ wei yɛ ayi. Ah, na meka sɛ ade foforɔ bi. Pɛpɛɛpɛ Adɔnkɔ, me se wobɛbua deɛ me se me, me din, ɛmmɔ me din koraa nkyia me da, wobɔ me din kyia me koraa mɛba abɛdi wo atɛm, sɛ wobɔ me din kyia me koraa mɛba abɛdi wo atɛm because wo wo din bɔ no ɛyɛ fake, woka sɛ wopɛ obi asɛm a ɛnyɛ real, ɛwɔ sɛ nipa no ɔyɛ very careful, woyɛ aniberɛfoɔ, woyɛ bronsam, woyɛ busuani, woyɛ ɔbaa abayifoɔ, woyɛ ɔbaa abɔdamfoɔ, ɛyɛ nokora sɛ nipa ma respect, woyɛ w'adwene sɛ bi a Wode wo ho hyehyɛ obi a ɛsɛ nipa yɛ very careful. Kɔ wote woyɛ prɛko. Yɛyɛ wo deɛn wode wo bɛkɔ akɔto akyekyɛ mu. Yɛdware wo tutu perfume gu wo ho. Ɛhyɛ wo atade fitaa. Ɛma wo flowers bɔ wo bo. Wode wo dam bɛkɔ akɔto atɛkyɛ mu. That is you pɛp dɔnkɔ. Wagye me boro so too much. Ɛdeɛ bɛɛ ne ɛnyɛ wo. Ɛdeɛ bɛɛ yɛtɔ wo deɛ ne ɛntua ka. A wobɛdan ɛka. Ahomanakye. Wodeɛ neɛ ɛtɔ yɛ a yɛntua ka a bɛda yɛn ka Ahomanakye. Ɔbaa busuani Perpetual Donkor. Ɔbaa boro nsɛm Perpetual Donkor. Ɔbaa bad luck Perpetual Donkor. Bad luck ni baa wɔde ne bad luck ɔde ne bad luck ɔdi animguaseɛ ɛbrɛ Mama Pat berɛ a ɔredi ne birthday. Balɔk ni baa kwasia bɛka sɛ wo ka ho a camp ho wo yɛ camp ni anka bra nigyie ba ka deɛ wo deɛ nim guasɛ na nka de hyia nipa kwan gyimi foɔ baa a sɛbi nipa yɛ gyimi ehunu sɛ wabɔ dam no wagyimi enti ɛsɛ nipa yɛ kɛfo wɔ ho anigyie baa na ɔde awerɛhoɔ hyia nipa kwan adɛn na wagyimi saa anya bia obi bɛfrɛ wo bɛma contract Na wawie ayɛ w'adwene sɛ indirectly na sɛ wakɔtɔ kaa wo na aseɛ kaa no kɔ rɛntee ɛyɛ kora na na wode twe kɔ gyida akɔ akɔ akɔgye girl bi wɔ Germany ne twɛ girl girl abaayewa kɔkɔɔ na ne tɛkyerɛma abutu no gyida akɔ akɔ akɔgye ne twɛ ɛna akɔfa nsɛm bebree aba na wokyerɛ girl ne sɛ wotumi hwɛ bɛrima na gyida akɔ nso wagyimi paa o na wɔama pɛpɛtwa dɔnkɔ de wɔabɛtena hɔnom ayɛ wo sɛ kyoobi de wɔabɛtena social media de no matɔ kaa ama no me manigya manigya matɔ kaa ama no manigya mea na meyɛ yi enti ka kyerɛ agragra no anso ɔnyɛ ɛ pɛpɛtwa menyɛ mafu na mede kɔdii maame no akyi o ɛnyɛ mafu na mede kɔdii maame no akyi Perpetua Donkor ka kyerɛɛ Gyee Darko sɛ watɔ kaa ama no, enti sɛ ɔrefae a ɔmfa n'ano mmom. Ɔda apuaa no, anka obehu n'ano ho nnwanhono ka the next morning. Anka obehu n'ano ho nnwanhono akɛseakɛseɛ. Sɛ ɔda apuaa a, bɔ a ɔda apuaaeɛ no, sɛ yɛde ano bɔ mu a, Gyee Darko bɛka kyerɛ me. Gyee Darko ɔbɛka kyerɛ me. Kyenkyena akye a, yɛmmɛkra wo sɛ mama part mma wo hwee. Ɛnyɛ adeɛ bi na na wopɛ. Anka wo ne Collins mo kaa noom nko o, ɛnkɔka sɛ ɛɛ yɛakyɛ wo fie, ane yɛakyɛ wo eka a, yɛnkyɛɛ me hwee, ka kyerɛ Manka Drɔmmɛ Clem sɛ maame no maa me hwee, me ara na metɔɔ me phone, ɛnyɛ maame no na ɛtɔ maa me. Ɛdeɛ bɛn na na apɛ a na anka wontumi nka nkyerɛ yɛn na adɛn nwanwa nwanwa yi? Ɛdeɛ bɛn na na wopɛ a anka wontumi nkyerɛ ɛnka nkyerɛ nipa na adɛn nwanwa nwanwa yi? Ɛɛ Perpetua, Sɛ nipa ma wo respect a, ayɛ a bu ate na wagyimi dodo. Enipa de obuo ne anidie ma wo a, ayɛ a bu na wagyimi dodo. Sɛ nipa de anidie ne obuo ma wo a, ayɛ a bu na wabɔ dam dodo. Efi ba. Wote aburokyire dware baako pɛ, ɛbɛka sɛ kyeɛ amankrado. Wote aburokyire ɛhyɛ chokoto, ɛhyɛ nylon pant, rubber pant, ɛbɛka sɛ tie amankrado. ɛte aburokyire ahorow ase de ayɛ aduane ama Gyidako gyimifo adi, agye no afiri ne yere ne ne mma nsam. Wobɛkasa atia amankrado, yɛka nnipa a anka aka ho. Woaseɛ wo man, bɔdamfoɔ baa, gyimifoɔ, otota baa bɛrima, Gyidako. Ka kyerɛ wɔn mpena gyimifoɔ, wɔn mpena fi baa pɛpɛtradɔnkɔ no a adwaman adokoro no, akɔhɔɔnom, ɛ, apɛtɛhyi, ɛne ɛne ɛ ɛ ntwetwe ntwetwe ntwetwe sɔfo baa no by four sɔfoɔ no ka kyerɛ no sɛ amankra deɛ somaa me yɛsomaa no wɔ me hɔ a ka kyerɛ sɛ wɔahume pasiagɛ te social media na pɛpɛtwa adɔnkoo pɛpɛtwa adɔnkɔ deɛ na no ɔya woyɛ ɔbɛdu atɛm ɔdi asɔfo akuku dam atɛm yɛ yɛma wo chance those days yi wo sɛ tam ne yɛma wo chance kɔ yɛfa wo nɔɔma bi Yɛma wo chance those days. This time round, wogyimi a, yɛbɛtea wo colours biara bi. Mese me, ɛmmɔ me din koraa nkyia me da. Wokasa, me din Amankrado no ba w'ano sɛ kim! Maame, sɛ wokaa papa faa me ho, sɛ wokaa bɔne faa me ho, memfa nkyɛ wo. I will come and reply you. Sɛ wagyi me na sɛ womu adeɛ na sɛ wohyɛ da bɛyɛ ɔho de wo ho bɛhyehyɛ nipa last hour wopɛ sɛ nipa no wotena ne kɔn so na sɛ wampene ma wo a na nipa no ada na ɔtamfo kwasea mɛma wo gyimifoɔ a sɛbe woni fie nyansa nsa ni sukuu nyansa mɛma mfoma nim bɛyɛ fam wahu kurase ni baa pɛpɛtwa dɔnkɔ Mese wo, bra bɛbɔ dua. Sɛ wo papa, wo step father, ɔne wo nkasa. Ɛbaa no sɛn? Dwamanfoɔ baa. Tumi, ɛtumi, ɛtumi gye obi kunu tan w'ani ase by force. Yɛpataa baabi a ɛmpata. Woayɛ wo ho busuani nenam social media, obiara bɛna bɛhyɛ w'ase, for the where? Huh? Wo tiri kwan, ɛka adwie, ka, ka, wo tambɔɔla so aduane dii ma neɛ ɛbɛsisiiɛ. W'aseɛ awu man, mema wo mmara ɛma memmra wo mema wo mfa wo dam ne wo gyimi ɛmmra mɛkata me aman krado so bɛɛma titiriw bi te sɛ me Kwasea bɛɛma gyimifoɔ gyii da kono koɔdi w'akyi na wagye wagye na firi o ɛ ɛ ɔbaa bi nsam wagye na firi ne yere nsam no ɔno koraa respect no Kwasea na mema mema wo mfa wo gyimi ne wo bɔ dam ɛne wo nkwasea keys no ɛmmra mɛkata me so Wodwaree da bɛn ɛna ho fii da bɛn ɛna abɔ ɔbra da bɛn ɛna wo sii mu da bɛn. Na nipa bɛbrɛ ne ho ase ama wo. Ɛdan no a ɛsi Ghana no a wode lesbianfoɔ mmaa agu muo no, yɛde ho nsɛm bɛpue abɔnten. Gyimifoɔ baa, wofrɛ wo sɛ woyɛ sɔfo maame. Bayifoɔ. Useless woman. Perpetual dɔnkɔ. Mese woyɛ useless. Wonyɛ useless a, gyae social media a wote abɔ bokis, ɛkyeɛkye amanfoɔ de gyegye amanfoɔ nneɛma nneɛma no. Me, Amankrado, ɛmfa m'afikyire this year. Wadi m'atɛm for five years, this is the time for me to respond to you. Afei na wobra so sɛ ɛyɛ sɛ mebua wo. Nti sɛ ɛda m na woagye mi na wokɔ memene wo nkawa na afa wo tiri mu a, ɛnyɛ na mefɔɔ so sɛ kɔmene nkawa. Wo a wogye mi ana ɛde kɔ memene wo nkawa. Gyimifoɔ baa,